Geléiert fir meng Examen, déi elo ustinn, a virbereet, wëll ech op Bréissel hu misse goe wärend de leschten zwee Deeg fir d'Aarbecht. An déi wor et, Bréissel? Bréissel ass ëmmer cool. Nee, ech mengen aarbechtsweis, net fir. Aarbechtsweis, okay.
Nee, aarbechtsweis, nee, am Fong ass net vill ronderëm, also ausserhalb vun der Aarbecht gelaf, wëll. Also, Kontext, Ech hu missen op Bréissel goen, wëll an eisem Milieu, wou mir schaffen, am Gouvernement, wou haut, also wou dës Woch, am Fong déi ganz Woch geet et, ass am Fong DG Regio Week, nenne se dat. Dat ass esouwéi d'Assemblée générale vum Departement vun der Europäescher Kommissioun, alles wat Développement vun de Regiounen a vun de Stied, also Regional Urban Policy nennen se dat. An am. Oktober huet ëmmer déi eng Woch, dat ass einfach wou ganz Europa dann zesumme kënnt an dann diskutéiert iwwer wat gutt gelaf ass, wat net gutt leeft a wou se wëlle méi Suen dran investéieren an also typesch mhm. einfach äh, blablabla bëssi äh, seng Doléance ka virleeën an dann diskutéieren. Dat heescht cool, well du huet rem 100.000 Leit die kommen du kannst mat schi verrengen iwwer Problem schwätze jiin et aner Problem verschinner kommen dann awer bei dech hu de zesumme Problem hues vu verschiedene Länder déi selwecht Problemer hu wéi du an da kanns de relativ gutt mat hinnen driwwer schwätzen an och Liaisounen opbaue fir dann a bilateral kënnen zesummen ze schaffen oder esou diplomatesch Ties opzebauen. Dat ass relativ cool. Dat ass dann ganz Europa deen dann, oder ass et nëmme Benelux oder?
Nee, nee, nee, ass ganz Europa.
Ganz Europa plus déi 4 Länner Island, Liechtenstein, Norwegen, Schwäiz
maache mat.
Norwegen. Ass net an der EU. An äh, dofir si maachen awer mat, well si do en extra Budget hu fir matzemaachen. Hm, cool.
Just zum Beispill, dass England net domat mëscht. Si sinn okay. si och raus, mä si hunn net den, si maache keen äh, eenzele Budget fir do kënne matzemaachen. Obwohl aner Länner dat maachen. An schwätze lo net nëmme vun also urban policy me allgemeng, allgemeng, allgemeng machen sie bei so Programmer ah, ich mein, bei so viel anders Sachen englisch Engländer also wie wat keine Ahnung hier Regierung mal reinzubringen so Sachen hier, hier Regierung also okay die steht seit äh, vor Jahren also in Frankreich wusste nonstop Probleme ist ja mir braucht das
Dat ass Cinema am héijen Niveau. Ass de, ass de den, ähm, de Le Cornu ass jo erëm erëm zréck. Back. Hast du net déi Memes gesinn? Wéi wéi bei The Office just am Ferrari gefuer kënnt. Britney Bitch, I'm back.
Nee, dat ass e Witz. Also, Frankräich ass cool drop am Moment. ja, ech mengen, géif mech net wonneren, datt no dräi, véier Woche erëm seet, Hey Jongen, and I'm gone.

Cool, cool. Ja, de Weekend war schon. Das war flott dann. Ne, war cool.
Bressel, wie gesagt, Bressel ist immer ja. cool. Besonders äh, mal das gehst, die du kennst, also war das immer flott dann. Ja, sowieso.
Na ja, dann ähm, New Chapter, New Episode von Pardon, mein Letzteburg. Luxemburgisch. Jo, dat heescht haut wollte mer iwwer wat schwätzen? Ech mengen cool Thema wou mer allen zwee kënnen nach, wou mer allen zwee vill kënnen driwwer schwätzen ass iwwer den Homeoffice. Ech mengen dat ass eppes, meng ech wou mir ugefaangen hunn ze schaffen ass et lues alles rakomm, mee ech mengen virun 10, 15 Joer, ech mengen gouf et dat net richteg a Lëtzebuerg, et gouf et, mee net esou wéi et hautzudaags gëtt. An ech mengen, de Fait, dass mir dat awer hautzudaags a verschiddene Milieuen, Aarbechtsplaze kënne maachen, ech mengen, datt awer villes geännert. Also vill Leit hunn, fille sech besser, vill Leit fille sech och méi schlecht. Ech mengen, hänkt ëmmer of, wéi d'Situatioun ass, wat de Kontext ass. An dann, jo, wollt mer haut mol eng Episod doriwwer schwätzen, well ech mengen, dat ass eppes, wat eis all bekëmmert, mir sinn all, ech mengen, direkt oder indirekt implizéiert an ech mengen, all zwee hunn Erfahrung do dran. An ech mengen, dat ass eppes, ech mengen, wat eis Nolauschter e bëssen interesséieren an och, ech mengen, wou se sech kënnen soen, hei, ech hunn dat esou a esou erlieft an ech mengen, do huet jiddweree seng eege Meenung. An, fir unzefänken, ech hunn eis e puer Statistike fonnt. wou Der seet, dass u sech virum Covid, mä et muss ee wëssen, dass alles wéinst u sech, zumindest ech mengen a Lëtzebuerg, den Teletravail ass explodéiert nom Covid. Also, mä ech mengen virdrun, also ech hu schonn 2019 ugefaangen ze schaffen, September 2019, do war ech, do gouf et keen Teletravail. Also do sinn ech all Dag an de Büro gaangen an dat gouf net. An säit 2019, wou dann Covid wor, ass dat dann richteg explodéiert an dann, Wou mer, ech mengen, eng gutt Zäitche ganz laang doheem an dann eben progressiv si mer am Büro komm. An ech mengen, elo ass bëssi all Entreprise mécht bëssi esou, wéi et wëll. Mee jo, mee virun Covid hunn ech e puer Statistiken, déi soen, datt zum Beispill an der EU hu viru Covid 5,5 Prozent, vun der Populatioun konnten Teletravail maachen. An dann während de Covid-Zäiten, dat heescht dann 20 an 21, ass et da vu 5,5 op gutt 13 bis 22 Prozent eropgaangen. Dat heescht awer, wou mer am Confinement waren, 100 Prozent, wou keng Sau konnt erausgoen, do ass dat richteg explodéiert. A elo soe se, Nom Covid, dat heescht 22 bis 25, ass d'Moyenne elo zwëschent 19 an 20. Dat heescht, u sech ass et plus minus d'selwecht bliwwen, wéi während de Covid-Zäiten. Kann ech kuerz eng Fro stellen? Seet Dir Statistik vun deene Leit, déi dat kënne maachen? Ass dat fir Beruffer, wou et méiglech ass? Dat ass vun der Europäescher Kommissioun, déi Statistik. Okay.
dat mag sinn, mee ass et fir Leit, déi kënnen, also zum Beispill, wann een am Büro schafft, kann een Homeoffice maachen. Ja. Do sinn do so Beruffer wéi Infirmière oder so mat äh, gerechnet ginn. Das ist alles dran. Das- Also Buschauffer, da kannst du net matzählen. Wie wëllen déi vun doheem schaffen? Nee, das ist allgemeng.
Also da ist einfach eng Statistik von der Population, déi Okay. erlaubt, sich Homeoffice zu machen, die da machen. an net Okay. machen. Also okay. allgemeng also natürlich eng Infirmière oder Buschauffeur oder Taxi. Just fir ze soen, nee, dass net einfach alle guten Beruf. Nee, natürlich net. Das ja. gibt okay. Sinn, also an das am impressionant ze wëssen an ze gesinn, dass awer vir Covid 5,5 Prozent los immer bei gut 20 Prozent an der Moyenne an dass wir eng Perinitéit dat ich das Apple vor lo sprengen die nächste Jahren seit selbst bleiwen vielleicht hat vielleicht mir opkommen oder vielleicht mir hochkommen hängt immer of wie alle Entreprise kann décidéieren was sie wie et well machen An a Lëtzebuerg sinn eben, muss ee wëssen, datt Lëtzebuerg awer e bëssi iwwer der Moyenne ass. Dat heescht, ech mengen, hei maachen Entreprisë, ginn d'Recht un hiren Employéen eben méi oft Homeoffice ze maachen an wat ech, ech perséinlech gutt fannen, well ech mengen, ech wor jo een, deen also ech hunn enger Bank geschafft, schaffen an enger Bank, mee an d'Feeling déi mir haten ass, also wéi gesot virum Covid war eben all am Büro wat, ech mengen muss ee wëssen, datt ee viru Covid sech ni d'Fro gestallt huet ob ee keen Homeoffice maacht oder net. Also ech weess net ob s du dat schonn has oder ob s du virum Covid gesot hues hey datt et iwwert Homeoffice gouf, also oder ob s du ee kannt hues deen hei zu Lëtzebuerg Homeoffice gemaach huet. Also Do kënne mer elo e bëssi aushuelen. Nee, direkt déi éischt, also op deng éischt Fro, nee, ech hu keen direkt kannt, deen dat gemaach huet. An dat wor och net wierklech an der, an der Kultur, an der Work, Work Culture fir vun doheem aus ze schaffen. Wéi ech op der Uni wor, hunn ech natierlech Leit kannt, déi dat gemaach hunn.

dass et dat scho gouf, mee eben wéineg. Muss ee wëssen, dass ähm, Teletravail wierklech réischt mat der Pandemie komm ass. Mhm. Virdrun wat gouf et, also wann ee d'Aarbecht richteg kuckt, den Aarbechtsmarché ass jo revolutionéiert ginn deemools, wéi déi industriell Revolutioun komm ass. Dat heescht, do hast den Exodus vum Rural, wou jiddwereen an d'Stied gelaf ass fir an den Industrien ze schaffen, an de groussen äh, Fabriken. An deemools wor d'Aarbecht jo esou, dass de net Kannst net, kannst, ja. Also éischtens wor d'Technologie net do fir ze maachen an zweetens wor et eng Aarbecht déi s de souwisou net kanns maachen. War vill manuell a sou weider.
Voilà, et wor manuell Aarbecht, du hues missen do sinn. An ähm, dunn ass awer an den USA zemools an den äh, 1973 gouf et e äh, Forscher, dat war den Jack Niles oder Niles, ech weess net wéi s de ausschwätz, deen huet schonn deemools de Begrëff vum Telecommuting agefouert.
Okay. Ähm,
dat war virun allem en Experiment mat Mataarbechter vun IBM, déi vun doheem aus geschafft hunn. An deemools ass dat nach iwwer Telefonsleitunge gaang an äh, iwwer ganz einfach Computer-Terminals, déi dann och iwwer Leitunge gefuer sinn. Mä dat war jo dat huet guer net gutt funktionéiert schonn deemools, well d'Idee war, do muss een och verstoen, wéi d'USA opgebaut sinn, déi ass relativ autodépendant. Ass net ewéi hei, wou s de kanns an de Stied, wann s an de Stied wunns, hues de gudden ëffentlechen Transport, kanns och teils zu Fouss trëppelen oder de Vëlo huelen. An den USA geet dat guer net. Dat ass wierklech eng Stad, déi, also e Land, wou d'Stied gebaut goufen richteg nom Zweete Weltkrich, wou alles wierklech op Auto baséiert ass. An dofir verbréngs de extrem vill Zäit am Stau. An dofir wor schon demols d'Idee komm, kënnt d'Leit net vun doheem aus schaffen, fir eben den Verloscht vum Trafic opzefänken. Mhm. An dat wor schon 1973 hu se domadder schon ugefaangen, iwwer Telecommuting. Mee wie gesot, ganz, Net, ja. ganz basic. An du huet et ugefaangen an den 1990er Joer besser ze ginn, mat den, äh, wou den Internet komm ass, wou s du konns E-Maile schécken. an do wor et scho vill besser. Deemools goufen och schonn déi éischt VPNs. An dono sinn och d'Videokonferenzen agefouert ginn. Dat heescht, lues a lues koum wierklech den technesche Progrès, fir eben esou kënnen ze schaffen. An da komm op de Skype an da komm op déi Saachen. Mee vill Betriber hunn natierlech ëmmer drop gesat, dass du sollst an de Büro kommen. Dat war bei mir net anescht. Äh, du hues missen an de Büro kommen. Du hues mhm. missen an de Büro kommen, well et war natierlech déi al Meenung, de Chef muss kucken, wat du mess ganz vill an das einfach supposé dass du sollst kommen an dass auch ein Kind wo gedurcht wird in wis fand ich auch ich mein, ich mein, net dass ich immer im Büro war wo ich gesagt hey schaff von Thema ich mein, die Idee go mit rich dass ich gesucht hat hey äh,
die Idee äh, dach die Idee go schon ja, mit go net also wat ke rich du hast du schon einfach du hast einfach nicht proposiert weil er einfach ke gemacht ja, hat an kind ich vorgestallt hey komm komm mal Homeoffice oder an huet och keen anticipéiert, dass een eng Kéier kéint Homeoffice maachen. Dat ass och dat. Komesch wor, et woren nach méi Gespréicher fir eng Véierwochewoch anzeféieren, par rapport zu der Fënnefwochewoch, fir iwwer, Fënnefdeegwoch, pardon, Fënnefdeegwoch. pardon, Véierdeegwoch, par rapport zu der Fënnefdeegwoch, wéi ze proposéieren, een Dag doheem ze schaffen. Ja, Dat waren well, méi Gespréicher am Fong ja, well ech meng, vu do, Corona.
well do scho Länner goufen, déi et gemaach hunn a gesot hunn, hei, Produktivitéit ass, Frankräich souwisou.
ass explodéiert a sou weider an da hu se gesot, hei, Mais bon, ich mein, dat ass so Just fir ze soen, dass ja, de Debatt vill méi grouss do wor wéi awer wéi vun doheem aus ze schaffen. Nee, et gouf et wierklech guer net. An äh, ech wor noch also ech wor och mental net prett dofir. Mm. An ech mengen déi meescht Betriber woren och net prett dofir. Ja, dat stimmt.
An du koum eben no Corona an also ech si fäerdeg ginn mei Master Mailand vu 2019 Enn 2019. Ja, so wie ich, ja.
Nö, du wusst doch schon echt fest schlüssel schon äh, nee, nee, September schon, ugefangen mat schaffen ja September en 19 ja ja aber du hatte ich mal net de Master ah, ja, okay.
ich konnte den mich spät an es vor fertig du komplett fertig ich mein, November wo ich komplett fertig an du nicht ugefangen mat schaffen am Januar 2020 20. An ähm, ech wor genau zwou Wochen um Büro. An du gouf de Lockdown annoncéiert. Dat heescht, du kannst ja denken, du kënns vun der Uni éischen Job zwou Wochen. Ech menge dat geet net duer fir mech wierklech eranzeschaffen. Nee, guer net. Also. An dunn si mer heemgeschéckt ginn. Mir sinn heemgeschéckt ginn. Ech hat äh, Ech hat mal kee Laptop. Okay, das war schon nach so en äh, à la limite e Laptop dé se irgend vu nach trëllen hat hu se mal ginn äh, du hast kee Meier fir dech äh, unzeschlezen also dach wann wann du dra wo es kust du so VPN ja, oder ja, okay. fir, fir dran zu machen ich weiß net wie die App geheescht huet wo so any Desk gëtt as dat richtig ja, gucken äh, Dat heescht du, du hues am Fong esou däin Ecran doubléiert? Ah jo, dat heescht einfach dem gemirrored, dass dat wat de PC hues um Büro. Jo, et ass Anydesk.
Ass dat Any Desk. dengem. Anydesk hat ech deem, dat heescht einfach gemirrored wat op deem Mm. Computer wor, du hues esou äh, à distance ugemaach an dann hues du einfach gemirrored. Dat vum guer net gutt. Dat heescht si wore guer net prett. Ech krut eben de Laptop äh, nach ganz schnell mat heem an do ass jo guer nächt méi gelaf, du konntest jo guer Konntest net méi raus aus dem rausgoen, Haus. ja. Ech hunn dunn eng Dispens kritt fir rauszegoen. Ech konnt vu mengem äh, Haus, also vu deem wou ech nach bei der Mamm äh, déi puer Méint ier ech an d'Appart hei komm sinn, ech konnt vu menger Mamm hirem Haus konnt ech fuere bis an de Büro, eemol d'Woch.

Dat heescht, ech hunn dee geholl, fir eng Kéier den, ee vu mengen zwee Desktoppen op de Büro sichen ze goen. Ech hunn deen do débranchiert an dee mat heem geholl. Hat ech deen doheem um, um Liwwingsdësch deposéiert an dann ebe mam Computer ugeschloss an esou konnten op d'mannst op engem seriöen Ecran schaffen. Mee. Nee, si woren net prett. Kee wor prett.
Kee wor prett. Bei mir, also wéi gesot, wou ech ugefaangen hunn, war, ech meng, war gutt, wat ech hu sechs, véier Méint geschafft an dann nach, wéi gesot, Covid a vun engem Dag op de aneren war keng Sau méi am Büro. Also a wat si bei eis gemaach hunn, ass, wéi gesot, hei, du huels de PC, mat deem s du um Büro schaffs, huels de dee lo mat doheem. Dat heescht, du hues de ganzen Tour mat heem geholl, du hues e ganzen Ecran mat heem geholl. Well ech mol realiséiert, dass do kee Mënsch prett war oder kee sech gesot huet, eng Kéier, Dat kënne mer Homeoffice Kéint eng machen. Kéier eppes kommen.
Nee, also Ass du, a kengem Contingency Plan dran. Irgend wat och witzeg wat ze gesinn ass, all déi Leit, déi mat dem Tuerm, mat dem Ecran, mat dem Clavier, alles matgeschleeft sinn mam Auto, zack, heem gaangen. Well mir haten deemools och kee Laptop. Also mir Der hu och nach keen. wëssen, Laptops, déi si ganz spéit eréischt komm. Also zumools do, wou ech geschafft hu virdrun. An äh, ma elo, wann ech elo gesinn, wat ech fir en Laptop a sou weider, wat zimmlech gutt ass. Mee jo, an dat fannen ech heiansdo e bëssi ironesch, wann ech gesinn, hei, mir si vun enger Welt gaangen, wou et net vill Homeoffice gouf oder bal guer keen op elo. Ech mengen ech schwätz mhm. jiddwereen, deen ech elo mol kennen a meng Entourage hei äh, ech mein deen nach Homeoffice also oder ech kenne een den Homeoffice mech also weiter aber wie gesot natierlech kann net jiddwereen Leit da man an dat fand ich awer iwwees och flott a witzeg dat awer dat ma déi Swift also den Changement ganz schnell gemaach hunn. Aber dann lang also wie gesagt, ich, ich meine, von einem Tag auf den anderen ganz schnell
Kevo Pratt Also mir woren also meng Firma wor definitiv ja, ja. null prett. Dat eeneg wat bei hinnen geklappt huet, wor mir hate schon Teams benotzt fir intern ah, einfach ze schaffen am Büro. An dat wor du praktesch fir dat och a Distanz ze machen. Dat funktioniert haut mat Teams dat wor wirklich äh, guten Tool de scho prett wor an noch äh, gut utiliséiert gouf. An dann hast du d'Explosioun eben vun Webex vun äh, wéi schon die aner Zoom. Ja, Webex, Zoom. Äh, déi ja. zwee an dann eben intern kannst natürlich Teams machen, kannst sogar extern Teams äh, ja, ja, machen das heißt, äh, déi hu wirklich also du hast wirklich flambéiert, dass du wirklich viel Reunionen hast an dat bis haut hält dat wirklich bei, dass du ja, ja. Also, viel Sodass hunn ech mech och ëmmer missen deplacéiere fir Reuniounen. Dat hält elo och, et ass elo vill, vill, vill alles iwwer Online-Meetings. Ech fannen dat och heiansdo méi praktesch. Also wann s de zum Beispill kleng Reuniounen hues, aplaz dann sech ze deplacéieren, hei zack, bist keng Teams. Jo, dat ass vill, ass vill méi logesch, ass vill méi efficace. Dann nach, jo genau. Vill manner Verschwendung vun Zäit a vu Ressourcen a vun. Jo, jo. An ech mengen, jiddwereen ass zefridden, dass dat dat Wichtigst ass. An och fir d'Welt, also fir, fir d'Ëmwelt, fir d'Ëmwelt ass et besser. Ähm, mir am Fong so vum, vum mentalen hier wo man wo man wirklich net prett nee, nee, gut net also wie was aber lo kucks als Trainer war prett also ich mein, net dass et eng Unterprise gëtt die seg employen net erlaubt Homeoffice zu man also ich mein, net dass dat gëtt also äh, dach wen dann meng Lastplatz

An dat wor da sou bis 3, 4 Auer gaang. Da konnt's, an wor no bei dir doheem, da konnt's du och heem goen an dann och ah, ja, de Rescht konnt's du maachen. Mee du has keen offiziellen een bis zwee Deeg Homeoffice. Das, okay. dat ass einfach net ginn. Bon, dat ass dann, äh, wie gesot, alle also, ich mein, Kinder.
Ja, wie gesot, alle Entreprise kann so wielen, wéi se wëllt machen, an äh, wat fir Regel also weiter. An äh, muss awer da wëssen och spengen, wa me lo d'Covid-Zäite moll op d'Säit leen, allo haut kucken, also spengen haut Mee immer mam Covid ophalen. Du sees, se- mir ass mega schnell ugepasst. Ja.
Gesäis de wéi schnell Mënschen a Societéite prett sinn, komplett e Shift ze maachen an hirem Behuelen, wa se forcéiert sinn et ze maachen.
Ja, et wor eng Nécessitéit. Also, Dat ass jo dat perfekt Beispill mam Klimawandel. Et gëtt näischt gemaach, gëtt näischt gemaach, gëtt näischt gemaach. Fir war, well mer net forcéiert sinn, et ze maachen. Ja, das stimmt.
An den Dag, wo Den Dag, wo, et, wo, wo mer hei ënner Waasser stinn, wäerts gesinn, mir wäerten eis Habituten direkt changéieren. Nee, das wird, well de Mënsch adaptéiert sech, adaptéiert sech jo méi schnell un Extremsituatiounen wéi everyday all day. D'Mënsche sinn extrem schlecht a Preventioun an extrem gutt an Adaptatioun.
Ja. So, dat wo meng Schlo
wo den Me ja dat ass dann äh, wo mal lo ja. Wa man lo iwwer den COVID mo bësse op d'Säit leen an lo haut zu dass man kucken, wat ja. fir haut zu dass man ausgesam am Homeoffice mat den Leiit, déi am Büro ginn. An och ich mein, eng interessant Fro ass Wéi gesinn d'Entreprisen et och? Ass d'Produktivitéit eropgaangen, erofgaangen? Wat ass den Impakt, wat d'Sécherheet ubelaangt? An all déi Froen. Well ech mengen, zum Beispill wann ech elo eng Entreprise kucken, mengs du, datt du elo, wann s du heem schaffs, méi produktiv bass oder bass du méi produktiv, wann s du an de Büro gees? Oder ass fir dech, huet sech näischt geännert tëschent dem Homeoffice a, wéi gesäis du dat zum Beispill? Et hänkt bei mir dovunner of, et hänkt dovun of, wat s de méchs. vun vun Aarbecht an wéi se deng deng Zäit awer opdeels ech kann kannst du wie wie wie äh, wieviel Deeg kannst du Homeoffice man zum Beispiel also offiziell mengen ech zwee an der Woch ech man awer een okay. Et hänkt dovun op, wéi, wéi ech meng Aarbecht andeelen. Well ech kann mega produktiv doheem sinn, ech kéint awer och guer net produktiv sinn. Okay. Dat hänkt dovun of, wat s de mëss. Zum Beispill, wann ech en, wann ech en Homeoffice maachen, dann ass et fir Saachen äh, produktiv ze schaffen. Mhm. Äh, dat heescht, Dokumenter ze erstellen, äh, Rapporte schreiwen, äh, Drafts machen, äh, iwwer Recherche goen, mhm. so Sachen. Déi kann ech gut doheem machen, well ech ganz oft hei och net gestéiert ginn. Ja, das
an dat kann ech zum Beispiel manner gut um Büro mache well ech ongeféier eng Millioune Reunionen an der Woche hunn äh, an ëmmer egent de lacht leeft an racken ja, an Säiten da freete mech App da verléieren Schei eng half Stonn ja, do eng Stonn An den Job am Fong deen ech da maachen, ech produzéieren och net wierklech vill, dat vill méi Management vun vun de mhm. Leit, vun den Ekippen, äh, oni dat sech selwer äh, muss irgend eppes äh, herstellen vun Dokument oder se. Dat fir 4 Dee schon der Woche ass am Fong okay, och wann ech vill gestéiert gi wëll ech méi dirigéieren Ja, ja. Hat Chris net eng Aarbecht gemaat ass jo dat wat wichteg dat ass d'Aarbecht du muss kucken also ech mat Reunioun ech kucken iwwerall kënnt jiddweree ee bäi mat den Délaiën wou si mat drun mat den de Reunioune virbereeden mat den Dokumenter ausschaffen déi Tâchen déi verdeelt goufen un d'Leit äh, kréie mer hin dat Mhm. dat ze packe wann Froe si vun hinnen da sinn ech do Interessant. fir Froen ze beäntweren respektiv wann si mer eng Fro stelle wou ech keng Ahnung hunn da ginn ech direkt Ja, weider un de dat Chef ass- ähm, Dat heescht, do sinn déi véier Deeg am Fong, ginn am Fong gutt duer, well, well dat wierklech vill, also dat ass e groussen Deel. Ech géing soen, dat ass 80 bis 90 Prozent vu menger Aarbecht, déi ech maachen, geet dorop hin, einfach mat de Leit ze kucke fir alles hinzekréien. An dann de Rescht, deen ech dann an engem Dag bleift, dat ass dat, wat ech wierklech selwer maachen. Dat ass, wéi gesot, iwwer d'Recherche goen, iwwer déi Pabeieren, déi erakomm sinn, Äh, meng Säit, meng eegen Dokumenter, wann ech mol eppes muss virbereeden, ja, dat dafir bereeden, äh, vill op Mailen zréckkommen. An dat kann ech schon doheem ouni Problem ja. maachen. Dat, dat nervt net. Wann ech doheem wären, ech miss mat ville Leit Kontakt hunn, dat wär mir problematesch, well ech net gären déi ganze Zäit iwwer ja, Teams uruffen a sou. Dat ass méi ustrengend. Also dat wie einfach, wann du face to face bass, kann davon mal schwätzen. An dat och wat ech och mierken ass, wann du eng Fro hues, ass méi einfach, wann du am Büro bass, Du kanns d'Schäff ëmdréinen oder kanns direkt bei dein Mataarbechter goen, déi Fro stellen an du hues eng Äntwert an 3 Seconden. Fir als eng Mail, fir als een muss uruffen, zum Beispill ass op senger Plaz oder Mail schécken, bis du dann eng Äntwert kriss. An ech mengen, dat sinn och déi Saachen, wou ech mer soen, Homeoffice ass net ëmmer perfekt. Also dass dat, wou ech, wäit vu.
Also ech mierken nach, ech mengen, wann s de am Homeoffice bass, jo, kanns, wéi s de sees, gutt schaffen. Ech mengen, bass an denger klenger Bubble, kanns méi produktiv sinn, well, wéi gesot, kee stéiert dech, kanns deng Aarbecht selwer organiséieren, kanns de man, okay, de Moie mëss de esou eppes, kanns mëttes lafe goen, esou weider an dann owes weider schaffen, wat s de natierlech net kanns man, wann s de am Büro bass. Bon, natierlech kanns de Sport mëttes man an esou weider, mee kanns jo net zum Beispill akafe goen an dann heem fueren, deng Saachen, esou weider, dat geet jo leider net. Mee wat ech dann awer flott fannen ass, an dat ass dat, wat ech mer ëmmer soen, du muss ëmmer en juste Milieu hunn zwëschen Homeoffice an Télétravail. An dofir fannen ech déi Reegel awer, datt een net 100 Prozent Homeoffice mécht, gutt awer, well du verléiers de Kontakt net mat denge Mataarbechter an du hues ëmmer déi Disziplin awer nach, datt du muss am Büro goen, datt du muss deng Mataarbechter gesinn. An dat ass eben déi, ech mengen, déi Rigueur, déi häls de bäi. An dat ass awer fir sech awer zimlech wichteg fannen, fir wann s de an eiser hautzeger Sociétéit ass déi Rigueur, ech mengen awer ganz wichteg, well ech mengen déi kann ee ganz schnell verléieren, well wéi s de sees, ech mengen mir si Leit déi eis schnell adaptéieren a wa mir dann nëmmen Homeoffice maachen, ech mengen dann wäerte mer ni méi e Kostüm undoen oder ni méi eis propper undoen fir an Büro ze goen, also dann dat kënne mer da vergiessen mengen ech.
Also ech schaffen am Kostüm wann ech am Homeoffice sinn. Natierlech. Ech weess net wat s du mëss.
nee das richtig ähm, also ich gesinn noch dass eng Balance relativ wichtig ist et hängt aber auch von engem Charakter of ich kenne viel Leid die bis mir introvertéiert sinn die mega ger 100 Prozent ge von Homeoffice machen hm. sie dann net muss mat Leute an Kontakt kommen und, also, ja, ja. den ganzen also.
Tag an, an einfach für sie viel mir praktisch ist dann déi die mir extrovertéiert sinn fir dat dat da vielleicht manner cool well déi mm. gern ënner Leiit sinn sinn och éischter gären net nëmmen schon noch gern mein een Dach ja, cool nee, ich noch gern um Büro ist noch gerne ändert menger Ekipp ähm, will dein Fahrer du sozialisierst dich auch ganz anders von hin die ganze in dem Büro was sie run um dich ist für für frohe mir einfach für auch äh, net nommen äh, Job zu schwätzen mhm. auch, also, ja, ja, allgemein, also, also auch, auch persönlich Sachen das ist ja ein, ein

äh, schätze mal gut vum Kontroll mir einfach fir den Esprit d'Ekipp opzebauen mhm. wie wichtig ass dat dass Leiit ronderëmlech sinn an du kann je lo bis an ganz extremer goen wie zum Beispiel Big vor so die jo quasi e ganzen Ekosystem ronderëm hier Leiit mhm. bauen wann zum Beispiel jungen äh, jonken ähm, Expert bass du kënns heihinner, du gees wat weess ech bei KPMG oder sou schaffen, du bass jo praktesch an engem geschlossene Krees, dass jo wéi eng Bulle am Fong. Ja, dass jo praktesch so, alles ja. ronderëm dech gekëmmert, du bass sowieso well du duerch dout schaffst, bass vu moes bis owes do. du kënns schon moes du hinner un, du hues der Barista, du hues der Frühstück. Du hues alles wat s de brauchs. Du hues deng Leit mat deenen s de schaffs, du gesäis déi vu moies bis owes. Ja, du genau. gees um Dat ass eng zwou Awer Famill. voilà, Also. du gees um zwou heem. Äh, owes äh, vläicht Gass deng dozwësche Kleeder bass eng Kéier, wäschen, kanns deng Kleeder do Konzert. wäschen. Du gees vläicht eng Kéier vite fait mat hinnen eppes drénken, mee du hues sécherlech och eng Bar an deenen an deene Gebaier. An dann äh, gees de heem an den Dag drop kënns de erëm direkt zréck. dat ass jo well dat ass schon den anderen extrem mm. dat kreiert jo einfach den sie halen dech jo do probiert gëtt alles probiert fir dech ja. so, so, so no der Societéit ze halen wie nëmme geht an das dann den anderen Deel wo du sees okay das wichtig für Sozialisierung von der Maderbeter dass du se bei der hältst dass du se an der Ekipp hältst dofir soen ech ëmmer, dass e, dass e Mix am Fong gesond ass vu, vu Leit, déi kënnen individuell doheem schaffen, awer dann och Mhm. de Lien d'Equipe net vergiessen, wa se, wa se erëm zréck op d'Aarbecht kommen, well deen ass wichteg, well soss verléiers de, also den, den Team Spirit an enger, an, Ah ja, an all Equipe ass wichteg an dee kriss de Nëmmen also am beschten hir wann de wann dech och gesäis. A natierlech zum Beispill déi Leit déi eng Aarbechtsplaz wiesselen an zum Beispill an eng nei Job ginn. Ech meng fir dee Leit zum Beispill ass ganz wichteg datt se mengen ech während 6 Méint alt am Büro ginn, well éischtens du muss d'Systemer kenneléieren, du muss déi Leit kenneléieren a du muss och Aarbecht kenneléieren. An ech meng dee Moment muss dann den Employeur soen, hei lauschter du hues grad ugefaangen, jo mir hunn déi Policy, kanns Homeoffice maachen een zwee Mol d'Woch, mee déi éischt 6 Méint oder éischt ee Joer kënns de lo all Dag, well du muss d'Leit kenneléieren an dat fanne ech, ech mengen dat sinn och Saachen wou déi Leit mussen da verstoen, dass Homeoffice ass e Privileg, dat ass eppes, ech muss mol soen, dat ass lo net, wéi gesot, mir haten dat fréier net, dat ass lo, dat ass e Privileg An dat wat richteg flott ass, ass, mir hunn déi Chance dat ze maachen, mee et soll keen Abus ginn. Also et soll keen Abus vum Teletravail ginn. An dat ass eppes, wou ech mer soen, wéi kann een dat kontrolléieren, datt et keen Abus ass? Also dat ass dat, also dat ass eppes, wou ech ëmmer soen, wéi kënne mer dat kontrolléieren? Wéi kann en Employeur soen, hei, dee mécht näischt doheem, Deen ass, dee kuckt Dag an Nuecht Netflix an dee mécht näischt. Dee schafft vläicht eng Stonn an vläicht, dat ass vläicht eng Persoun, déi vläicht net elo eng Aarbecht huet, wou een dann vill Resultater ka gesinn an dann, jo, wéi kann een dat da kontrolléieren? Dat ass eng Fro, wou ech mer soen, dat ass eng, jo. Also normalerweis ginn ech elo emol vum Prinzip aus, dass de een deen näischt am Homeoffice fuuscht, deen dee wäert eventuell eng Kéier bäilafe wëllen d'Resultater net méi äh, hikritt déi e brauch. De Problem kënnt wann s de näischt mëss an du kriss trotzdem nach genuch gemaach fir dass et net Mä dat ass dat. opfält, mee dann ass et e Beweis dass de am Fong eng Aarbecht net un deng Kom Ja. un d'Limit vun denger Capacitéit kënns vun deem wat s de am Fong vu Produktivitéit kéints erreechen. An dann ass et bei mir d'Fro, Bass du als Individuum zefridden domadder, dass de vill Zäit einfach verléiers, Wou s de net vill mëss. Ja, wou s de oder? näischt mëss, obwuel deng Aarbecht duergeet, déi bëssi wat s de mëss, dass dat fir deng Aarbecht duergeet? Ja, et ass dat. An dat ass da schwéier fir de Chef ze beweisen, mä dat ass, do huelen ech dann d'Responsabilitéit vum Individuum selwer an d'Spill. Da muss ech Mhm. soen, Ass dat fir dech gutt genuch also bass du domadder zefridden ja mir sinn dann Leit déi dann dee System wäerten exploitéieren zum Beispiel een deen ja. ganz ger seg Aarbecht mécht mee wees i bra vielleicht nëmmen a Platz 4 4 Stonnen d'Woch ze schaffen kann e seng Aarbecht an 30 oder 20 Stonne man an dee sech da seet hey lauschtert ech meng Aarbecht schaffen 3 Deeg oder zwee Deeg an de Rescht vun de Deeg kann ech man wat ech wëll well meng Aarbecht ass scho gemaach an dat ass dann dee Confort dee se hunn an dat kinns de nimools maachen gees du alt am Büro goen well kanns net einfach do sëtzen an näischt maachen. Dat geet, dat gëtt en, da giffen se wahrscheinlech soen, hei, do stëmmt eppes net. An dat ass eppes, wou Du ech kann kanns soen, vill Schauspilleren, mee et ass méi schwéier, dat ass richteg. natierlech. Nee, mee ech muss do soen, ech fannen äh, dat ass komesch, well komm mer soen, deen Typ kritt, soe mer en huet eng Woch Homeoffice, en huet an 3 Deeg alles gemaach, Mhm. déi aner zwee Deeg muss e jo doheem sinn a sou maachen, wéi wann en trotzdeem do wär. Et ass jo net, wéi wann en déi zwee Deeg lo huet a kann einfach fortgoen an, äh, ma nee, wann s du geruff kriss. Jo ok mee bon et ass jo net dass jo jo ech weess wat wëlls soen mee hie kann awer maan wat en wëll soe mer esou jo an ech muss mer virm PC setzen mee bon hie kann awer jo mee dat ass net d'Fräiheet wéi ech mer d'Fräiheet virstellen jo ok dass en do an der Plage ass an do jo mee zum Beispill jo nee ech fannen dat schonn jo du kanns soen e schafft dann doheem un anere Saache mee

Ech géing da froen, oder sees einfach ok, weess de, nee, dat geet och net, kéints soen, du gëff mer einfach dräi Deeg an zwee Deeg schaffen ech Ja, dann fir mech natierlech.
selwer, mee dann gees de, dann hues de esou vill vun dengem Nee. Salaire, wat drop geet.
Natierlech.
Also, Well dat wäert dann och kee maachen.
Mee normalerweis, ja, ech ginn dovun aus, datt d'Leit éierlech sinn, dat muss, äh, dat muss net ëmmer de Fall sinn. nee, nee, dat ass. Mee ech géing dat an der Responsabilitéit vum Individu gesinn, datt de do ganz kloer sees, hei, äh, ech kéint méi maachen, geet net duer. An dann en Abus, et ass schwéier en Abus sou ze fannen. Dofir wëlle jo och vill Firmaen an d'Leit éischter erëm zréck. Amazon huet se jo alleguer zréckbestallt. Ja, ja, dat ass Amazon, ja, dat stemmt. Tjo, sécherlech och fir ze kontrolléieren, ob do wierklech geschafft gëtt, well. Ja, mä ech mengen, do war och d'Geschicht, dass, ech mengen, zimmlech vill Leit dann ebe, weess de, an d'Vakanz gaange sinn oder vu verschiddene Plaze geschafft hunn a gesot hunn, hei, ech maachen Homeoffice, mee bon, war keen Home, war méi Holiday Office, soe mer emol esou. An. Dat géing ech och eng Kéier gär maachen.

Ja, dat ass, neen, dat verstehe dann ass ich. näischt fir si. Nee, nee, fir si anet dat, ah, dat ass dat och, wat ech, Mech d'Aarbecht och, weess de, sëtzt dann eben 8 Stonnen doheem, mhm. also just do mat engem Pool dohannen. Mee dat ännert näischt. Wat natierlech da praktesch ass, ass, en ass bei senger Famill erëm dohannen an moies erwächt e relax an nomëttes, owes, nomëttes äh, kann er bei mir fuhren an äh, ja, das den, den Kader de mi schein ass. Ich mein, motiviert ja.
noch also da eng eng flott Motivation wo se aber okay du schaust eng bessere Kader an äh, du komme bei die äh, digital Nomad das ist, ich sind engagiert von von der Bord XYZ mir schaffen aber eng Woche von do eng Woche von do mm. eng Woche von do an da kommt ich eng Woche an de Büro ja, ja.
Das dann, ähm
Muss just kucken, wou gëss du besteiert. Ja, voilà. Mee dat ass dann eng ganz aner Geschicht. Äh, wou, wou gëss du, voilà, dat sinn ganz aner Geschichten. Hei geet jo just ëm um, um, um d'philosophesch Fro do hannendrun, ob et Sënn mécht oder net. Mhm. Ech fannen, Teletravail mécht Sënn, awer nëmme wann et gutt reglementéiert ass. Mhm.
An
net ze vill ass a keng Abus'en, zu kengen Abus'e féiert. Nee, dat, dass du dann Dat ass schwéier. perfekt Welt dann. Natierlech ass Bech, natierlech wëll ech perfekt Welt, geet net duerch.
Mee leider gëtt dat net. Schwéier. Ass. Bon, komme mer elo zu de Neofact vun dëser Episod. An dës gess du mir. An ech hunn eppes, ech mengen, du wäers et wëssen, well ech mengen, du bass jo e ganz kultivéierte Mënsch. Et ass ganz, eppes ganz Einfaches. Hal op scho sou Affirmatiounen ze soen. Nee, nee, well ech mengen, also ech mengen, mir haten schonn eng Kéier driwwer geschwat, ech weess mol net, mee ech hunn dat interessant fonnt, sot ech, hei komm, ech mengen, et ass ëmmer flott, iwwer esou Saachen ze schwätzen. Wann s du misst elo decidéieren, Wéi vill Prozent vun der Weltpopulatioun liewen op der nërdlecher Hemisphär a wéi vill Prozent liewen op der südlecher Hemisphär? Wéi vill géifs de Prozentsätz da ginn? Also vun 100 Prozent, wéi vill wunnen an der Nordhemisphär a wéi vill Prozent an der Südhemisphär?
A mir hunn 8,2 Billioune Leit plus minus elo op dëser Welt. Jo, okay, mee

Indien huet 1,2 Milliarden, 1,3 dorëmmer. China huet der 1,4. Japan ass driwwer. Indonesien ass drënner. Indonesien si vill Leit. Ass och ugesplitt. Australien, do sinn der net esou vill. Allez, so Prozentsaz. Antarktis ass keen een.
Da si wëll mer och. Ech géing soen, wéi wäit kann ech fortleien? Nee, esou einfach.
Ech géng soen, dass e sou
aacht a siwwenzeg, nee, jo komm.

Fuck man. Du hues souguer ganz China déi dran ass. Ja mee dat ass kloer, China ass iwwerall. Europa, Afrika ass gespléckt an zwee. Ja a Südamerika quoi. A Südamerika och, bon du Südamerika ass ganz gutt gespléckt, also dat ass schon ehm an wéivill mengs de gees de elo soen. Jo well Equator am Norden ass. An wéivill Prozentsaz gees de elo ginn fir d'westlech Hemisphär an dann den ostleche Hemisphär? Wou wou wou wou ass wou fänkt d'westlech un? Greenwich.
Greenwich.

92, 8.
Dat heescht, Eech am Oste sinn der 82, äh, 92. Do wou Asien ass sinn der 92 an op déi aner Säit sinn der 8. Nee, do waars lo vill ze vill. Also et ass 18 Prozent am Westen an 82 Prozent am Osten. Mee d'Tendenze si richteg. Ja, d'Tendenze si richteg.
Mee et ass fräi, wann s de iwwerlees, dass awer. gutt an déi 80 Prozent, also Nordosten ass. Also, ja, dat ass och vill méi Landmass. Ja, dat ass dat.
An äh, du vill méi Landmass. Du hast och all Ozeane sinn awer uewen am, an der nördlicher Hemisphär sinn all Ozeanen, ma fënnef, véier vu fënnef Ozeane si uewen am nördlichen Hemisphär. An wie sees, ja, du hast vill méi Waasser am südlechen Hemisphär wéi am ja. nordischen. An da mécht eben dann.
Ah, an och Australien ass ja mega grouss als Kontinent, mee do si net esou vill Leit. Das war alleng riese schon, Wüst.
Alleng ass schon Indien an China. Den Outback, ja.
Voilà. Ist, dat war dat war d'Fro, well déi zwee schon do sinn. Plus Japan sinn och vill. Japan sinn och vill. Äh, Europa sinn 750 Milliounen do ëmmer.

Jo, mir ware jo grad amgaang ze schwätzen iwwer Homeoffice an Teletravail. An u sech, wat och wichteg ass ze schwätzen, fannen ech, ass de mentalen Impakt, ech mengen, deen dat op déi Leit huet. Well ech mengen, et si jo vill Leit, déi soen, Homeoffice ass cool. Mee ech mengen, do ass awer eppes, wou déi Leit sech net richtig virstellen, ass, dass een awer, wann ee Homeoffice mécht, oder vläicht kee Choix huet an Homeoffice maache muss, ech mengen, wéi an de Covid-Zäite wor, ech mengen, dat ass dann eppes, wat awer Leit mental richteg awer impaktéiert huet, well éischtens, du gesäis deng Mataarbechter net physesch och, ech mengen, wann s de dann ëmmer agespaart bass, ech mengen, ech, wann ech am Büro sinn, ech mengen, ech trëpp, entre guillemets, ech trëppele méi wäit, ech ginn zum Beispill op d'Toilette, ech ginn mäin Téi sichen, wann ech mat engem muss schwätzen, da stinn ech op, ginn ech bis op säin Büro a sou weider. Ech mengen, du bass méi am Mouvement, wéi wann s du doheem bass. Ech mengen net, datt mir esou oft opstinn an, also fir op d'Toilette ze goen villäicht a mëttes, wann s de eppes iesse gees, mee ech mengen, mir hu méi d'Tendenz, einfach sëtzen ze bleiwen an eis Aarbecht ze maachen. An et ass An dat hunn ech eescht realiséiert, wou ech da gesot hunn, hei, wann s de Homeoffice bass, sëtz de während aacht, néng Stonnen awer am Büro, bass awer méi mobil, du stees méi op. An dat ass awer eppes, wou déi Leit, mengen ech, sech net richteg realiséieren, mee et stëmmt awer. Also du bass méi aktiv, wann s de am Büro gees, eleng schonn an de Büro ze goen, also du stees op, hëls de Bus a sou weider, all déi Saachen hues de net, wann s de doheem schaffs. An dat ass eppes, wou dat kann ee mental awer impaktéieren. Awer wat gutt Virdeeler sinn, zum Beispill, du kanns méi laang schlofen, wann s du awer am Homeoffice bass. Ech mengen, wéi gesot, muss, muss sech een Wow. undoen. Mee dat hëlleft awer och. Ech mengen, Leit, déi dann äh, da virdun, ech mengen, vill Sport gemaach an esou weider, ech mengen, déi kënnen da méi laang schlofen, muss sech net. Déi den Dag virdru vill Sport gemaach hunn.
ech mengen, déi Leit wësse, wat ech schwätze. Ja, An äh, wéi gesot, muss sech jo net, muss deng Kleeder net, äh, muss sech net undoen a sou weider. Dat ass och, Ech mengen dat och seng Virdeeler. Ech menge mir mental, ech mengen et ass wichteg, datt ee muss soen, datt et awer besser ass fir däi mental Gesondheet Gesondheet awer am Büro ze goen, well et stimuléiert dech vill méi. Also. Jo, du schwätz e puer Saachen un, déi komplett richteg sinn. Ech mengen éischtens scho mol vum Beweegen hier. Äh, do ginn ech der komplett Recht. Äh, wann s de äh, vum, vun doheem aus schaffs, äh, klassesche Meme, dass äh, 8 Auer an 9 Auer 50 du läis am Bett an dass 9 Auer du sitzt op dengem Büro. Mhm, genau. Äh, du beweegst dech wierklech net vill. du bleifs praktesch doheem ähm, dat geht net Chance Monto ist du stest, mhm. du stest nach moes op muss den Tour mat Team Ech kann zum Beispiel wann ech en Homeoffice da hun moes mil lang nach mat dem rausgoen Tisch du kann ech äh, méi großen Tour mat dem machen dat hëlleft mat der schon da geet an der Mitte Stonne enke mat dem Trëppelen an dann äh, eben direkt no der Arbeit mhm. enke raus Ähm, dat ass wirklich äh, flott wann du zum Beispiel nach noch er mobil hast kennst dazu äh, nach besser ja, nach, ja. Äh, kennst da nach méi Pausen frische machen an nach méi op die wie du willst bon, du einen gewissene Kader äh, Gericht pass geht dem net mir das vor dass du viel manner bewegst äh, an der Moyenne en général wann du am Homeoffice pass wie wann du lo op de Büro mis mhm. goen äh, dat ass dann den, den, den, den, den sportlechen oder den physischen Aspekt dann de psychologischen Aspekt ass och richtig wann du du he an lo wann man lo so dass et een da der wo also der 2D kannst das von Limit okay mir, mir kennen viel Fall während Corona war Corona war extrem ja, Fall war extrem wo Lüfreen huet missen du he bleiwen wou der einfach den, den, den emotionalen Lien zu andere Leit gefehlt hues an äh, et ginn awer bestëmmt och Leit op dëser Welt, déi net de gréisste Frëndeskrees hunn an déi vill äh, aus hire soziale Rapporten vun der Aarbecht erauszéien. Mhm. Ja. A fir déi Leit, wou se dann net méi op der Aarbecht sinn oder wou, wou Wochen am Homeoffice sëtzen, dat ass ee Lien, dee komplett verluer geet. An mir liewe schonn an enger Welt, äh, an enger digitaler Welt, wou mer vill vun eise soziale Relatiounen iwwer den Internet ofcouvréieren, ëmmer méi, wat am Fong kontraproduktiv ass, well et wor jo extra do gewiescht, fir eis méi no ze bréngen. Op enger Säit bréngt et eis méi no, jo, Äh, wann ech lo mat Kollege kucken, déi ech vun der Uni kennen, déi entweder op komplett anere Kontinenter wunnen oder an anere Länner, dass hoer mat deene bleifs du nach cool mhm. a Kontakt iwwer iwwer déi Mesure méi vill Leit, déi an degem äh, immediaten Krees sinn. Ja. Do isoléiers du dech ëmmer méi an do vun der wes iwwer sozial op den digitalen Netzwerker ënnerwee bass an äh, et, äh, et distort och eng, eng Realitéit am Fong, déi do wor, déi, wou s de e bëssi de Lien verléiers, wann s de ze vill eben nëmmen online Kontakt hues. Mhm. An ähm, dat ass e Lien, deen, deen, deen, deen, deen mënschleche Lien zwëschent de Leit, dee s de nëmmen kriss, wann s de se fréquentéiers a wann s de mat hinne schwätz an, an, an physesch Kontakter mat hinne kënns. Dir geet vill verluer wann du nëmmen zum Beispiel ja. am Homeoffice gings bleiwen.
An fir d' mental Gesondheet ass dat definitiv äh, en Knock-on-Effekt wann de déi zwee Gigs kombinéieren. Net vill Beweege plus du distanzéiers dech ëmmer méi iwwer physesch Kontakter mat Leit. Ja dat dann dat eng Fall dann dat wis dat eng, äh, net gut ass a long Durée do mat der. Nee, nee, ich mein, dat dat wat gut dat wat fir du gesot ass huet awer och gehollef fir déi Leit, zum Beispill déi eng Famill hunn esou weider, wa se am Homeoffice sinn, datt se awer och da villäicht och méi Zäit hunn fir d'Famill esou weider. Ech mengen do si och déi zwee Aspekter. Jo certes, déi Leit déi méi iwwer Messagë schreiwen esou weider, ech mengen déi hu gesot, hei Merde, ech gesi meng Famill guer net méi. Mee anersäits déi Leit déi zum Beispill Kanner hunn esou weider hu gesot, hei Homeoffice war perfekt lo well ech gesi meng Kanner vill méi wann ech vun der Aarbecht heem kommen, also wann ech doheem sinn. Kanns du an der Crèche siche goen, an der Schoul siche goen, heem bréngen a sou weider Wat de vläicht, wann s de am Büro waars all Dag bis, ech weess net, sechs, siwen, aacht geschafft hues, ass dat vläicht net sou evident. A ech mengen dat huet och fir d'Famillen, ech mengen war awer méi e Plus fir Leit déi Kanner hunn, well si konnte eben den Homeoffice sou an dem Liewen awéckelen, dass se konnten éischtens gutt mat hire Kanner eens ginn, déi Aarbechten och gutt maachen, an et war esou e Win-Win fir jiddwereen, an se wouren nach produktiv. Dat heescht, u sech fir d'Entreprise war et och perfekt, well ok, se hunn déi Méiglechkeet ginn fir d'Famillen, fir d'Elteren eben ëmmer do ze sinn, wa se missten do sinn, an och engersäits, dass Aarbecht gemaach ginn ass, dass, jo, dass Entreprise eben dat mécht, wat se mare muss. Nee, dat ass en extrem gudde Punkt, dee du lo do sees. Well och äh, vun engem Gouvernement gekuckt, wat, wat probéiers natierlech als Societéit hinzekréien. Du wëlls eng produktiv Societéit, mee du wëlls och eng Societéit, äh, wann du lo op Pensiounsreforme mhm. kucke sou. Mir gesinn an eiser Alterspyramid, dass mer äh, vill ze vill a Leit hunn an net genug äh, dass am Fong Kanner kräen net genuch mir kräen net genuch kann. Mhm. Dat ass jo kloer äh, dofir jo och ex- äh, souvill Immigratioun hahinner wëll mer äh, mat aus der brauche fir also Sozialstaat oprecht ze halen. An fro der wor da ëmmer fir war par rapport zu fréier Manner Kanner op d'Welt komm sinn war awels de zu zwee muss schaffe goe fir iwwerhaupt da d'Liewen nach hei ze kënne ze Mhm. bezuelen. Nee, stimmt. Logementspräisser sinn explodéiert, awer och äh, normal Käschte fir deng Groceries Allgemeng, oder ja. so sinn si so héich, Äh, d'Salaire sinn einfach net ugepasst un d'Inflatioun, déi mer Kanner zu dat kascht och vill Geld ne? Kanner zu kascht Kanner mé ich menge wann den Leiit heiert die soen genug Eltern äh, du genug Schwester an die Äre sinn äh, du wees du wees wie das ähm, an, einfach vun der Zäit hier vum Opwand äh, mhm. Ah, von der, von, vom Preis hier mir ganz lang Zeit net hues weißt du, du ja, ja. muss mal so schaffen Tisch das wird gestresst fir irgend de geheidet du hinner schnell op kräft den den anderen rennt äh, direkt op derbecht probär do wis bis mich schnell hem zu kommen fir zischen zu goen ähm, willst du so dann kann ich überhaupt groß gehen dass du so, also erzählen dass du so praktisch nie geseist mhm. weißt das net dass net jidfer engem seng Educatioun, deen dat esou wëll maachen. An Mhm. ech géing bal soen, dass et och fir d'Kand net top ass, Nee, dass du net eng super Educatioun dovun a vun engem Kand och kriss. Ähm, Et dofir trotz dass, an wat ich muss soen, awer zum Beispiel eis Elteren hunn dat awer och gemaach. Ich mengen eis Elteren si go si all Dag schaffe gaangen, also do gouf jo keen Homeoffice deemools. Mee wat mir awer da mussen awer nach soen ass, mir fréier, mir hate keen keen Handy, kee Laptop, net, mir konnten net ëmmer 24 Stonnen op den Internet goen.
Hond, chill! A sou weider. An dat Argument, dass mir zum Beispill no der Aarbecht si mer dann awer era spille gaangen a sou Saachen, wat ech mengen, hautzudaags net méi e richtege Fall ass, well wann s de kucks, déi meescht Leit Also déi meescht Kanner, wann s de se gesäis, awer si hänken um Handy, um Laptop a sou weider a si hu vläicht déi Loscht net méi dann ëmmer. Kann ech dech kuerz ënnerbriechen? Sou mir.
Du sooss, mir haten eng aner Kandheet, honnert Prozent. Do kënnen mer eng Kéier, kënnen mer eng Kéier drop higoen. Just d'Fro, Du soos als Eltern hu geschafft. Huet deng Mamm geschafft? Nee, meng Mamm net.
Voilà. Also hast eng Mamm, déi ëmmer doheem wor. Ja. So, okay.
Meng Mamm wor Proff. Mhm. Ech kann der soen, déi wor och oft doheem. An ech hat meng Grousselteren, déi op 10 Meter vu mengem Haus gewunnt hunn. Mhm. Déi woren och ëmmer do. Dat heescht, mir ha-, ech hat ëmmer een, deen do Ja, ja. wor.
Ech soen jo net, dass. Du has ëmmer een, deen do wor. An, bon, ech kann net fir d'Majoritéit schwätzen, mee oft wo dat nach anescht dass du eng Relatiounspersoun bei der has an net de ganzen Dag an der Maison de la Relève hues oder sou. Nee, nee, mee dat stëmmt jo. Mee souguer dann nach sinn ech, ech meng wann s de elo vergläichs wat wéi et hautzudags ass awer a wat mir haten, dat sinn awer och nach zwee ganz aner Welten. Also wéi gesot, mir sinn ouni Natierlech. Technologie, ah dach mir sinn mat Technologie opgewuess, mee mir sinn ouni, Mir hunn d'Technologie gemaach wéi mer opgewuess sinn. jo genau, voilà, Mir mir si hunn, alleguerte matgemaach. Awer ech menge mir woren op der richteger richtescher Period nach fir net. Ja, mir hunn, genau, wären net addicted. Komplett.
A wat gutt wor, mir hate kee Smartphone, wéi mer grouss gi sinn. Dat wor gutt. Ass, a dat war grouss gutt. Ginn, entre guillemets, wéi ja. mer an de Lycée erakomm sinn. A dat ass eppes, wou ech mer awer soen, wat wichteg ass. An ech mengen, bon, elo, ech mengen, mir hu keng Kanner, dofir kënne mer dat elo net richteg jugéieren. Kann sinn, dass hautzudags dat nach emol de Fall ass, dass Kanner keen Handy hunn an dass hiréischt hiren Handy méi spéit kréien oder si dierf keen Handy hunn a sou weider. Dat ass just fréen. Ech mengen. Net bewandert op de Primärschoulen. An da gesi mer och wa mir eng Kéier Kanner wäerten hunn, wéi dann dat wäert sinn, ob mer wëllen hinnen alles ginn oder näischt ginn. Dat ass dann ab deem Moment komm. Mee ech fannen, mir hat awer nach Chance, dass mir awer konnten, dass mer net ëmmer den Ego haten, dass mer dann, wéi gesot, dann e Buch gelies hunn a sou weider oder erausgaange sinn. An ech weess, wéi oft no der Schoul sinn ech Fussball spille gaangen. All Dag.
An dann eréischt heem komm an da sou weider. Dat waren richtig flott Zäiten. An ech mengen, hautzudags, bon, wéi gesot, ech gesinn en net méi esou oft. An wéi gesot, ech hunn en net wäit vun enger Schoul, déi ech, ech weess, vu wat ech spueche, schwätzen, wann ech dann owes heem kommen, ass kee viru mengem Haus dierft ee Fussball spillen. An dofir soen ech jo, dat ass eppes, wat mer jo net gesinn hunn. Mol kucken, wéi an den nächsten 10 Joer wat sech entwéckelen wäert. Mee jo, also ech fannen, mir haten nach Chance wéi mir opgewuess sinn, soe mer esou. An bon, elo si mer ganz wäit fortgaangen, mee den Homeoffice. Kommen eng Kéier zréck. Jo, mee den Homeoffice gëtt d'Méiglechkeet eben den Elteren dann och méi no ze sinn. An dass dat awer richteg cool ass, fannen ech. An dat sinn déi Virdeeler. Ech mengen, déi muss awer dann opzielen an wou sech och vill Leit wäertschätzen, dass se déi Méiglechkeet hunn, Homeoffice ze maachen. Ech menge wa mer wëlle resuméieren, et huet kloer Virdeeler, wann et, wéi gesot, wann et agesat gëtt mat Sënn, mat Verstand a wann et net zu Abuse féiert, mécht et Sënn. Dass fir d'Ekonomie och vu Sënn, also vu Sënn, wann s de et méchs, well du bass méi produktiv.

Voilà.
An dat ass eppes, wou ech mer soen, ech si frou, dass dat, dass mer dat do hunn. Ech fannen et schued fir déi Leit, déi et net kënne maachen. Ech sinn och frou, esou endlech eng Kéier zu. Nee, dat ass.
Mee ech froen awer, weess de, an hat scho mol, soen ech mer, da missten déi Leit, déi dat net kënne maachen, och vläicht kompenséiert ginn. Well, wéi gesot, mir hunn d'Chance, dass mer et kënne maachen. Nee, wëll et, nee, wëll et läit um Employeur, ob en et wëll maachen oder net. Nee, mee nee, mee et si jo Leit, déi et net kënne maachen, d'office. net kënne man net lo eng froh ah, okay, pardon nee, ja, ja, ja. ja ich war, ich war so dran an deiner Welt ja. holen oder ähm, Buchcho vermissen den vielleicht mm. anders kompensiert gehen weil sie eben net die Milchkeit hun oder in, oder einfach pur dich pur kon dich mehr kreen am Joar weil sie eben ja wisst du wat pur kon dich mehr sind stärk weiter dabei Et ass awer dann net fair. Ech géing direkt do, ech fannen dat fair, jo. Probéier dat elo engem esou ze erklären, fir en ze iwwerzeegen. Mee ech fanne jo, e puer Congésdéeg méi fir Leit, déi net kënnen, well hire Beruff et hinnen dat net erméiglecht, wär net verkéiert. Nee, nee, dofir soen ech. Fir nëmme korrekt ze sinn.
Well wéi gesot, mir hunn d'Méiglechkeet an ech mengen.
Ech mengen, ech hunn eng gutt Idee. So mir.
Ech géing un d'Konven, un déi Bankekonventioun erugoen, déi mol erëm vun de Congésdeeg erofschrauwen an déi Deeg deene Leit verschenken, déi et net kënnen huelen. Nee, dat ass net Well fair. Dir hutt definitiv ze vill Congésdeeg an Dir kënnt Homeoffice maachen. Ech mengen, Dir kënnt mam gudde Beispill virgoen. Fir all dat, wat Der verbrach hutt, wat Der Verbrach. Wat hu mir verbrach? verbrach, Wat hu mir da verbrach? Solle mer ufänken?
Et sinn normal Employéen, déi schaffen.
1929, Ja, mee do schaffen wir net op der Welt dee Moment. 1987, War ech op der Welt?
2008, 9. Hues du scho geschafft? Nee, hues gesinn, alles wat du Dat sees, ass alles, ech war mol net dat ass alles an denger, an denger äh, Zuft. an menger Zuft. Dat ass alles ënner Äerch geschitt. Dir sidd nëmmen do, fir eist Liewe schwéier ze maachen. Wann et eng Kris ass, hu si dir ëmmer mat amplizéiert. ëmmer bon, Corona elo mol eng Kéier net, mee dat vu enger aner Saach, mee Dir sidd ëmmer do, wann et ekonomesch Krise gëtt. Ja, awer Ech mir- fannen, Dir kënnt als Entschädegung fir all déi Leit, déi ënner Äerch leiden, kënnt Dir emol fir e puer Congésdeeg oftrieden. Ech fannen, dat ass nëmme méi korrekt.
Also mir brauchen déi Congés, grad wéi s du sees, mir si sou vill dran, dat heescht mir brauchen heiansdo méi Deeg, wou mer kënne soen, hei, dat Dir- elo Dir- heavy. Mee Dir hutt dach schonn Är Bank Holidays, Dir musst dach duergoen. Maja, dat sinn déi normal Holidays. Dat sinn net normal Holidays, well aner Leit schaffen op deenen Deeg. Dat ass een Dag oder zwee Deeg am Joer. Ech mengen, et ass mindestens zwee bis dräi Mol am Joer. Nee. Ëmmer wann ech soen, du schaffs haut net, oh no, haut ass keen Freideg, haut ass Bank Holiday. Dat ass oft. Nee, da ech meng, du hues mol een oder zwee Bank Holidays. Also zwee sécher.
Ech meng, et sinn der een oder zwee, net méi. Maja, déi verschenk déi un déi aner Leit.
Ok ma dann schwatz mat deene Leit an da sees mer Bescheed. Oh, dat ist so, das ist so ein Lobby, das ist unmöglich, das ist zu holen.
Bon, Spaß beiseit. Ja.
ja, ich meine, das sind wir, ja, ich meine, was man wollte schwätzen, bis sie, aber wie gesagt, kann auch noch ganz lang drüber schwätzen, wie gesagt, sind äh, viel andere Sachen, die nicht gut sind, meine ich, viele Sachen, die perfekt sind. Aber ich meine, wie gesagt, ich meine, ich bin der Meinung, dass etwas Net positiv kann man ja. net so. Mee wie gesot derbech Welt wenn an Zukunft ëmmer nach feder modiféiert ginn A wie wees dann du kom Joer wat just Freedom Office man Wie wees wat an 10 Joer ass dat äh, nobody knows. Okay
coole Sujet coolen Topic. Äh, ass wäert en Kéier iergendwann eng Kéier drop zréckzekommen, wa mer an Zukunft gesi wéi sech den Aarbechtsmarché mhm. weider wäert développéieren. Ähm, ech dann der Merci fir haut. So dir Merci.
An dann gesinn mer eis an enger Woch wa mer fortfueren. Wa fortfueren ja.
Wir sollen net ze vill. Dat wäert alles deloiert ginn an zukünftigen Episoden. Mee äh, den äh, PML äh, Crew geet äh,